Qabel kont għal-lum. Nitilqu minn lower sinjuri dan huwa shooter u l-lum għanna maħna li Rose de Battista li hija saħħara u ħat weġbilna dal-mistoqsijiet. Rose, xċelek issir saħħara u kif evolvejt bil-vjaġġ tiegħek mingħajr ta' saħħara bla xkupa tajjeb? Bliex kupa, mela. Bliex kupa, bliex kupa. Mela, saħħara ma sirx saħħara hija xaġa li tħoss, xaġa li titwiled biha, kif ġara lili, minn xkuniti ħassejt li hemm xi ħaġa oltre mill-ħames sensi li għandna. Mhux tagħmel saħħara fid-dinja tal-lum. Naħseb ir-rol ta' saħħara huwa ta' bridge bej realtajiet differenti li hemm min jemmen fihom u le u bej arfin li kellhom misrijietna li llum il-ġurnata mikulin mit-teknoloġija tlifnih u xogħol saħħara huwa li nerġgħu niftakru fih. Xi tfisser li tkun saħħara li hija karriera? Le mhijiex karriera li tkun saħħara jew pagana jew spiritualità alternativa hija parti mill-identità tiegħek, hija minn int tesprimi dak li inti tħoss li hija l-kreazzjoni forma differenti minn kif nafu aħna l-Maltin. Sewwa, ma nafx il-fimtix kollha di. Mela, eh, x'inhi inti għandek il-Magic Touch Malta tajjeb, x'inhi il-missjoni tiegħek? Mela, ħanibda minn qabel Magic Touch. Eh, Mini li 30 sena li sibt triqti f'din il-ħajja spiritwali u kien hemm bżonn f'Malta. Eh, fl-ispiritwalità tagħna jkollna bżonn ċertu affarijiet, kont insifer, Niġi mobbija l sħabi u min kien interessat bħali u dejjem jgħiduli hemm miftu inti dal-ħanut, hemm miftu inti dal-ħanut. Ġiet il-ġurnata li ftaħnih, però Magic Touch il-ħanut huwa 10% ta' xisir. Huwa community hub, niltaqgħu, nagħmlu l-meditations, nagħmlu circles, soċjalment insibu room fejn nistgħu ninaqdu flimkien minn ma nkunu ġudikati u nixxerjaw it-triq tagħna ta' kuljum flimkien. Jiġifieri tiltaqgħu sħaħar bejnietkom jew inħossu hekk jew mhux bilfors. Teħilx fuq il-kelma saħħara. Le, ma teħilx. Nipprova nifhem. In-nies li għandhom dal-belief. In-nies għandhom dal li jemmnu fiha. Għandi jiġu Kristjani, Hindu, Buddisti. Ma dik reliġjon, dik pagani. Spiritwalità u reliġjon mhux l-istess qofol għandek li ssib id-divinità barra minnek u fik innifsek aħna nersqu liha b'mod differenti hemmhekk fejn ingħaqdu flimkien. Qed jgħodlok il-ħin, eh, niżel. Ma kienet importanti. X'ritwa li tagħmel ta' kuljum? Jiena ta' kuljum nisajlek wara. Għara, mela diħla bżon. Se, se, se, se, ħajti kollha ritwal minn fludu sa flaxija. Imma ħatajdinna fl-ħar? Nurik. Tajjeb, mela niżel il-fajt. Il-Maltin u l-Għawdxin imma n-nies li ma jkunux jafu, meta tgħidilhom li inti sora ħajkun ġa ngħidha saħħara. Kif kif tkun ir-reazzjoni għax jiena x'in smajt li ħan intervista saħħara kelli daħxejja. Kieku kelli ngħidlek ħames snin ilu kienu jiġġudikawni ħarsu li blikraħ, bullying, stigma, tkeċċejt anka minn xogħlijiet. Imma dak kien ħames snin. Li hija l-istorja ta' sħaħar over the years ukoll, mhux hekk? Thousands of years. Illum il-ġurnata, peress li ħriġ tolgħut u qed nagħlem u nurjom li jiena persuna normali li nħobb ħafna u nejn ħafna qed inkisser dik it-tabu. So anzi issa jwaqfu nidi inti s-saħħara ta' TikTok u Tajjeb, tlaqna. Tofri korsijiet u talim ta' nies li għandhom dal-interess. Ġa rrispondejt jien. Iva, iva, iva. Li nagħmel noffri basic courses f'qasmijiet differenti biex imbagħad il-bniedem ikompli t-triq tiegħu u jkompli jirriċerka kif jixtiequ. X'għodda jkollna s-saħħara? Tista' tuża l-kristalli, il-herbs, l-oils, whatever, imma l-ikbar għodda Hija int innifsek, il-karattru tiegħek, il-valuri tiegħek, l-għarfien tiegħek u li dejjem titgħallem. Mela, inti in-natura teffetwa il-ħidma tiegħek. Hemm xi postijiet speċjali f'Malta jew Għawdex? It-tempji neolitiċi ta' Malta. Huma portals kbar jiġu minn barra minn Malta gżud ta' nies biex nagħmlu xogħol spiritwali, apparti il-wirt arkeoloġiku, Wirt spiritwali li jintesa kompletament. Naħseb saru hemm għal xi raġuni wkoll u xejn. Nitkellmu għal. Nizzil, nizzil. It-ten, niġu ħdejja, niġu ħdejk. Kellek tolli ħaġa. It-ten l-aħħar waħda sarax dil-ħab ma tajnija. Ejja. Għal għajnikom. Għal għajnila. Idejkom fuq qalbkom. Ritwal li nagħmel kull filgħodu li ngħid tliet affarijiet. Jien illum ħanin il xaħat. Jien illum ħanin il xaħat. Jien għandi l-qawwa li nitjieb.

Qabdu u ibgħatulna hemmhekk. Narawkom!